Azul fell-akent, azul fell-awen, anṣuf yes-wen ɣer tedwilt-nna Iles d Yidles. Amennuɣ Imaziɣen, amennuɣ n Leqbayel. Seg wasmi d-ilul umennuɣ-agi, werǧin nɣan Imaziɣen, werǧin nɣan Iqbayliyen s yisem n tmaziɣt, s yisem n teqbaylit. Ulamma xas nitni Ttwaqahren s leḥbas, ttwaqahren s tyitiwin, ttwaqahren s ddel, ttwaqahren s lmut. D acu, deg useggas n setti usebɛin, d yennayer n setti usebɛin, kra n warrac ideg tewweḍ tifidi s iɣes, beddlen-as udem i umennuɣ ɣef teqbaylit. Sersen lbumbat. Sersen lbumbat di temdint n Lezzayer, di Qsenṭina. Gar-asen, inebgiyen n wass-a, Leḥsen Beḥbuḥ, Azal n ɛecra iseggasen i yesɛedda di lḥebs. Ulac acu ur s-ǧǧan, ulac acu ur sexdimen ara. Tanemmirt-is tameqqrant imi yeqbel ad yemmeslay yid-neɣ ɣef tedyant-agi. Acu i ten-yessawḍen, acu i ten-yewwin ad beddlen udem i tikli ɣef lḥeqq, i tikli ɣef teqbaylit?

d yiwet d yiwet n taluft yay ɣur-neɣ meqqret tuɣ nbeggess-as xaṭer tewweḍ taluft ar wanda deg ussan-nni ahat llan aṭas n medden ur is i d-yecfan tewweḍ ar wanda lli-d kan imi-k ɣlint-d tuɣmas-ik. Seg uxxam-nneɣ deg uxxam-iw nekki d Birxadem ar Birmundres, xilla n tikkal d imdanen car ad d-iniɣ awal-nni du service de sécurité eh ben ḥeṛsen-iyi ar daxil bus, ar lqaɛa, wacnu ha-d Langlizya.
Wali, suref-iyi di leɛnaya-k a Mass Lḥsen Beḥbuḥ, ayagi d aẓar n tnekra, acu fayt bɣiɣ ad iyi-d-temmeslayeḍ, eh, D ayen tgam kečč akked imeddukal-ik, ayen tgam deg wussan n yimezwura n yennayer n settin u sebɛin.
Nekki d yimeddukal-iw, ma yella s yirza ad d-fkeɣ ismawen-nsen yiwen yiwen, le deux janvier mille neuf cent soixante-seize, tewweḍ-aɣ-id tewweḍ tidi ɣer yiɣes, N sṭerḍeq tlata lbumbat, snat ṭṭerḍqent, yiwet i Lḥusin akked mdakkel-iw Lwennas, Muḥend Haṛun iṛuḥ ar Qesmṭina, neţṛaji sin medden ad d-asen i wakken ad awin tayeḍ ad ruḥen ar Wehṛan. Imi ur d-usan ara, i Smaɛil yewwi lbumba iṛuḥ ar Wehṛan bac a ţ-isers, yeţwaṭṭef dinna kra n ddurṣ yakin akken akk nella neţwaṭṭef. Acu? Ur nendim ara ɣef wayen i nexdem a Mass Yaraḍ? Ih. D acu i wakken wid i ɣ-d-yettwalin ad fehmen acu i ken-yessawḍen ad tessarsem lbumbat-agi, kečč akked yimeddukkal-ik, ma ulac uɣilif ttmenniɣ ad aɣ-tiliḍ d anagi, ad tiliḍ d inigi akken ad aɣ-d-tmeslayeḍ ɣef tilawt, ɣef wayen akk yeḍran deg useggas-nni. Dɣa ihi di tazwara, Lḥsen Beḥbuḥ Anwa i k-ilan?
Anwa i d Lḥsen Beḥbuḥ? Acu ara k-id-iniɣ a Mesiala, nekki luleɣ-d deg yiwet n taddart, zemreɣ deg tallit-nni, luleɣ-d en 1946, le 16 novembre, taddart-iw, le village, taddart n Bunaman, attaché à la commune d'Asbun. Ass-agi tura aql-itt-id dans la commune de Zekri. Seg wasmi i d-snulfan At Cafaɛ, Aɣrib, Friḥa, nekkni rran-aɣ ɣer Zekri. Alami d asmi wwḍeɣ ɛecra n yiseggasen, vers le janvier 1957, ffɣeɣ-d taddart, yemmut baba, taddart terɣa, kecmeɣ-d sur Alger. Tzemreḍ ad aɣ-d-tiniḍ acḥal di tudert-ik asmi tkecmeḍ ɣer temdint n Lezzayer? Ɛecra n yiseggasen akked sin wagguren. I melmi i tesliḍ tikkelt tamezwarut i wawal-agi atah n tmaziɣt, amaziɣ, imaziɣen?
Awal-agi amaziɣ tamaziɣt nekkni ɣur-neɣ deg Bu Nɛman, 1955-56, keččmeɣ gar lmuǧahidin axaṭer baba yeffeɣ yedda yid-sen. Tanbilt n wass akka imi ad tɣennin sselmed-neɣ kramis umaziɣ. Taɣect-agi kramis n umaziɣ ɣennaɣ-tt gar warrac n taddart-iw akked lmuǧahidin akk i yellan deg lweqt-nni d ilemẓiyen mi ččan imensi ad terren L'entraînement d yizlan. Tamezwarut i nelmed d tagi, Buanwas, nesseqsa Buanwas, nnan-d Lay Mac Ali. Awal-a yisem-agi yegguma ad yebɣu aqerruy-iw ur nesɛi ara. Ih, yella wayagi, d acu ilaq ad d-nini akka tura, neẓra ɣef wakken neɣra, ɣef wakken nesla,

Amek tesliḍ s uterras-agi ata? Amek tesliḍ s yisem n Besɛud Muḥend Amaziɣ? i d-yesnulfan netta akked Ṭawes Ɛemruc akked Muḥend Arkun akked wiyiḍ deg useggas n setta u settin snulfan-d agraw imaziɣen di Paris. Amek sliɣ yis-sen? Amek i sliɣ yis-sen, c'est sur janvier 1971. Yusa-d ar ɣur-i yiwen uqcic, n taddart-nneɣ, et la Ibero Andrés en qui largue la poste, yewwi-yi-d une affiche publicitaire d'un gala ici les Moulineaux organisé par Agraw Imaziɣen. L'affiche-nni ddmeɣ-tt-id uraɣ tabrat Monsieur le Directeur de l'Académie Berbère d'Echange et Recherche Culturelle. Aya moins de xmesṭac wussan s yakin tewweḍ-iyi tebrat-is ɣur-s, yefraḥ-iyi s tebrat-iw, rriɣ-as tayeḍ, Seg wass-nni alammi d janvier soixante et onze armi janvier soixante seize, nekk yid-s Monsieur Yala, ma bɣiɣ ad k-id-iniɣ qrib kul ddurt ttaruɣ-as tabrat, kul ddurt ttaruɣ-as un télégramme. Nemmiḥmal aṭas. Nekk i ḥemmleɣ Monsieur Buissaoud. Zemreɣ ad d-iniɣ dagi, c'est par lui que tout est arrivé.

Llan deg wadef, lkiṭran yerna Kɛumar, Wasid Muḥend Ameẓyan, si Dijon, msuyala ur ḥebbsen ara ɣef Tmaziɣt. Wagi d Wasid Muḥend Ameẓyan, acennay-nni. Ah oui, ah yexdem ayen iwacu yezmer, m akken iruli aṭas. Tebɣiḍ ad d-tiniḍ llan sin wagrawen, i tama.

Amguhni, Hadid Ali, daɣen iyi-ɛawneɣ, yefka-d afus. Acḥal di tudert-nwen i tallit-nni? Nekk s iman-iw tuɣ sɛiɣ vingt-neuf ans. Mohamed Haroun.
Mohamed Haroun, il est un quarante-neuf, donc diri vingt-cinq, vingt-six. Iwarrac-nni nniḍen?
Ameẓyan Maziɣ Ɛziz Mohamed Ameẓyan, c'est un cinquante-huit.

Amek eh, deg udabu, di ddewda, eh, ǧǧan ad ttawḍent tebratin n Besɛud ɣer ɣur-wen? Amek?
Ulac acu yeẓra. Win ak id-yinin il était au courant, il savait, il observait, tout ça c'est faux. Nettɛedday-d zdat wallen-is, nekki Besɛud Muḥend Aɛrab, il m'envoyait tout sous enveloppe, sans affranchissement.

I imeqqran deg-sen nnan-d, Nekk i imeqqran i yesɛi laṛun yiwet la ɣur-i daɣen, nnan-d, Si toi le président, Chérif Iḥsen aux relations extérieures, Yannek Amar, secrétaire général, Qasi Lounas, trésorier général,

Ma ulac uɣilif uɣal-d ciṭuḥ ɣer deffir i wakken ad nefhem acu i ken-yessawḍen ad tsersem lbumbat. Acu bɣiɣ ad ẓreɣ, acu n lbaṭel yexdem udabu, acu n temsal yesɛedda fell-awen i wakken ad tawḍem ɣer ɣer lbumbat-agi ata. Aṭas n tedyanin, mačči d wid n tidet. Tzemreḍ ad ɣ-d-tefkeḍ akka kra n lemtul, kra n yimedya? Xilla tin tin i ɣ-yezedɣen aṭas, i ɣ-yesserɣen aṭas, Cfiɣ fell-as am wass-agi, ngellib akk, iɣaḍ-aɣ lḥal, taluft-nni la t-id-yessuriz. Yeḍran deg useggas n rebɛa u sebɛin akka. D tinna Bisaud Muḥend Aɛrab yura-yaɣ-id, yenna la première fois i d-yenna Défendez-vous. Ce sont ses propres termes. Yenna-ak Beḥbuḥ Défendez-vous. Neḍra-tt akk.

i tmara iga tahen n la cerise i larba na tiraten wid iruḥen ad tferǧen dinna wessan d ama eh, di ama di tmurt n la suma ama di lezzayer ama i temnaṭ-agi n tizi wezzu wessan d larba na tiraten bɣan ad ḥeḍren icnayen ara yecnun s teqbaylit d acu adabu yugi ad yeǧǧ icnayen agi ata cnun s teqbaylit ad alin ad cnun d tagi i tsebba d wagi d aẓar n tnekra ass-nni d larba na tiraten

Rradyu deg tmaziɣt nesɛa kra imeddukal neɣ dinna la xemsa neɣ setta d imeddukal-nneɣ nni nettekki deg les émissions les émissions sen. Tɛeddam-d akka kunwi d wili? Ah oui, comme Abdelli Tayeb, tezkar mmi-s lxir, takkelt-a aql-it-id i Paris, yella Ɛli Nasib,

Daɣenni sliɣ s yiwet n temsalt nniḍen akka deg useggasen-agi n sebɛin, ahat tudreḍ-tt-id ula d keččini, sliɣ akken kra n teḥdayin ttwaḥebsent u wtent-ent imi i d-ufan ɣer ɣur-sen, ɣer ɣur-sent kra akken n tesɣunin, kra n tira yuran s teqbaylit, yuran s tifina. D tidet ayagi? Tella taluft-agi, Ccrif i Lḥsen i iruḥen, netta akked Lwennas, d tmeṭṭut n Lwennas, wwin-aɣ-id des renseignements et on a établi des tracts, on a dénoncé l'arrestation, on a donné leur nom, leur nom, leur prénom, win nenna-yasen, nehder, taluft-agi daɣen ad tt-nernu ɣer tnarit n tẓar. Mi nessaweḍ ar taluft-nni, meḥsub ilaq ad nexdem kra. Ɛmer Werdan, deg udlis-nni-ines yura di radyu ussan-nni, sɛeddayen-d akka kra ad d-asen ad d-mmeslayen s teqbaylit di radyu n teqbaylit i wakken ad sen-inin i Leqbayel ilaq ad teǧǧem tameslayt-nwen, ad teǧǧem leɛwayed-nwen, ad teǧǧem ansayen-nwen. Ayagi d ayen yeḍran.

Ttmeslayeɣ-d ɣef rradyu n teqbaylit. Nniɣ-d deg useggas-agi n sebɛin, ttasen-d di rradyu s teqbaylit, ssawalen i wakken Leqbayel ad ǧǧen aẓar-nsen, ad nekren aẓar-nsen i wakken ad nekren tameslayt-nsen. Asian program kul ṣṣbeḥ qqaren-t-id. Kul ṣṣbeḥ mazal n ismawen on a gardé quelques enregistrements aller jusqu'à la perquisition bac akken ur d-iqqim ara mais sinon on a gardé bac ur d-qqaren ara ur d-nnin ara ass-a nezmer ad ten-nqabel llan wid yemmuten llan wid yeddren la radio nenna-as ad tt-id-nawi deg lebḥer.